צלמא דף ג' עמוד בית טור ד בארם, צוויי שורות פון אונטן, תנא רבי מאיר מחייב, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, למען קודש לכ' ספאנסערד רבי עקיבא קזלניק לעילוי נשמת זיין באבי מרת פייגא בת רבי ישראל חיים עליו השלום. ס'איז נאך געלערנט אין די משנה א מחלוקת רבי שמעון און רבי אלעזר, איינער וואס זיצט פאר זיך אינדערהיים און ער טוט אזוי ווי בעש ט האט גע'פסק'נט נאכדעם וואס בעש ט האט שוין חרטה געהאט. תנא האבן געלערנט אין א ברייתא, בית דין פסק'נט, זיי געפינען אויס זיי האבן געמאכט א מיסטעיק, זיי האבן החלטה פון די פסק. איינער גייט און ער טוט ווייטער אזוי ווי די ארידזשינעל פסק פון בית דין, די מיסטעיקען פסק. ר' מאיר מחייב אז ער דארף ברענגען א קרבן חטאת, ר' שמעון פוטר, ר' שמעון זאגט he's off the hook completely. ר' אלעזר אומר ספק טאמער איז בחיוב א חטאת און ממילא ברענגט א אשם תלי, משום בשמחת אמרי תלי און ער דארף, מען ווייסט נישט און ער דארף, איך האב נישט קיין פסק, איך ווייס נישט וואס צו טון. יעצט וואס די לעצטע צוויי, ר' אלעזר זאגט ס'איז א ספק, שמחה זאגט ס'איז תלי, וואס קריגן זיי זיך אריין? נאמען רבי יוחנן אשם תלי עיקר בעניי, די שאלה איז לויט רבי אליעזר מחייב צו ברענגען די ספק'דיגע קרבן די אשם תלי, לויט שמחה'ס איז ער קאמפליטלי אףף די הוק. אמר רבי זיידא, משל די רבי אלעזר וואס האלט מ'איז מחייב צו ברענגען די אשם תלי מיט וואס קען מען עס צוגלייכן, למה הדבר דומה, לאדם שאכל ספק חלב ספק שמן, ער ווייסט נישט אויב ס'איז כשר'ע פעטס צו טרייפענע פעטס, ונודע לו, נאכדעם וואס ער האט געגעסן איינע פון זיי, שמעי ו, אז ער האט געגעסן, ער האט געגעסן די זאך בספק, ער ווייסט נישט, ער האט געגעסן נאכדעם פונט אויס אז עס איז געווען א, אז עס איז דא א ריעל שאלה, שמעי ו אויב שוין דארף ער ברענגען א קרבן, ווייל קען זיין ער האט געגעסן די חלב, אויב אזוי דארף מען דא אויך מחייב זיין א אשם תלי, ווייל קען זיין ער האט געגעסן, קען זיין ער האט זיך פארלאזט אויף זיך אליינס ממילא דארף ער ברענגען די קרבן, ד א עמוד א. ולא מבואו למען דא מציבור מייסט, דאס איז זיכער אויב מ'זאגט אז דער ציבור ברענגט די פארלן דבר של ציבור, איז זיכער אזוי ווי התולה בעצמו, די מפרסם ממילסה, יעדער איינער רעדט בעת מען האט חרטה געהאט, אויב אזוי דארף ער אליינס ברענגן די די אשם, נישט, ער קען זיך נישט פארלאזן אויף די פארלן דבר של ציבור. אלא אפילו למען דא מייסט בעסט מבין אז דער בעסט מען ברענגט די קרבן די לא מפרסם ממילסה וואס נישט יעדער, סינס בעסט מען ברענגט עס אריין, איטס אן אינטערנעל זאך, די עולם גייט נישט אזויפיל רעדן דערוועגן, אי ה ושאול אבער, גייט עס נאך, ער איז נאך אלץ מחי', ווייל אי הווה שואל הווה אמרין ליה, ווען ער וואלט געפרעגט האט בעז ד חרטה געהאט אדער נישט, גייט ער, וואלט ער געוואוסט אז זיי האבן חרטה געהאט, און היות ער איז בעיסיקלי א תולה בעצמו, דארף ער ברענגען די אשם תלי. אין אדער ווארדס, כדי מחייב צו זיין א אשם תלי דארף זיין א שטארקע צד ער זאל זיין חייב, דאס איז די ערשטע מהלך, פארוואס? היות דער ציבור ברענגט, די געלט קומט פון די ציבור, מן הסתם האט ער געהערט, ער האט נישט געהערט איז ער אזוי ווי א תולה בעצמו, און אפילו אויב ער האלט אז די ציבור ברענגט נישט די פארן נאר בעסד און ברענגט עס אליינס, אויב מן הסתם אויב ער קומט אן אין בית מדרש, ער דרייט זיך אין גאס, ער דרייט זיך אין מקווה, וואלט ער זיכער עטץ געהערט וואס איז געשען, בעסד און האט געמאכט א מיסטעיק, און נאכדעם האט ער נאך חרטה געהאט, דאס איז די זאפטיגסטע גאסיפ וואס קען נאר זיין, בעסד און האט געמאכט א מיסטעיק, און נאך אזא יקר המציאות, זיי האבן נאך מודה געווען זיי האבן געמאכט א מיסטעיק, אויב אזוי טאמער ער האט עס נישט געהערט, הי איז בעיסיקלי אן היז און, ער האט זיך פארשפארט, ער איז מסתמא געווען אין קאוויד פאר ער איז נאך אלץ אין קאוויד, מען זאגט אז איינער איינער געוואלט נעמען זיינע קינדער ווייזן אז ס'אמאל געווען אזאך ווי קאוויד איז ער געפארן צו באלטימאר האט זיי געוויזן זיי טראגן נאך אלץ די מאסק סאו ער איז נאך געווען באהאלטן ער איז נאך געווען דארטן פארשלאסן ממילא דארף ער אליינס ברעגן די אשם טאד אמר רבי יוסי בר אבן ויתאם רבי יוסי בהסבידא מוצל די שמחות וואס פאטעט פון די אשם טאדי למועד אוודאי מ לאדם שהביא כפרוסה ביי משמשות ער ברענגט זיין קרבן ביי די שמשות ספק מבעוד יום, ס'קען זיין ס'איז נאך געווען בייטאג, אויב איז אויף דער צייט נזכפר לו איז זיין קרבן א גוטער קרבן, ספק משך שייכת נזכפר לו איז עס נישט קיין גוטער קרבן, שאין מאי ווי אשם תלי, פארוואס ווייל ס'נישט דא קיין צד ג', ס'נישט דא קיין סל לצד מ' לצד ח, אויב איז אויך די זעלבע זאך, ער האט נישט געוויסט אויב בעסד דין האט חרטה געהאט, איז נישט דא קיין צד ג' צו זאגן ער זאל זיין א תולה בעצמו, און ממילא איז ער חייב אשם תלי, און ממילא איז אויף די הוגקייט און נישט פרעגן די אשם תלי. זאגט די גמרא ולא מי בועל למאן דאמר בעסד מביאין דאס איז זיכער נישט דאס איז א דבר פשוט לויט די שיטה וואס האלט אז בעסד ברענגט די פועלים דבר של ציבור וואס לשיטתו הייסט עס זיכער נישט אזוי ווי א תולה בעצמו ער העט נישט זיין מחיוב די אשים תלי לא יפרסם אין מילסער צו אינטערנעל מעמא גייט קיינער נישט וויסן גייט עס זיין אוף די הוק. אזוי ווי היות בעסט ברענגט א פאר, ס'קומט אן פון זייערע חשבון פון זייער אקאונט, מען גייט נישט זאמלען קיין געלט פון די ציבור, זייער מלך האט נישט געוויסט, אלא אפילו למאן דאמר אפילו לויט די שיטה וואס האלט אז ציבור מביאים מען גייט אויסקלאפן בית מדרש מען דארף די מפרסמים מלסה ואב המנין אולי מסתמא וואלט ער געוויסט אז בעסט האט חרטה געהאט, אויב אזוי די הוכיח איז ספק מבעוד יום און ספק משכ שייכות וואס ער גייט זיין פטור פון די קרבן צו סא סא דער הוכיח אויב אזוי קען מען אים נישט מחייב זיין די קרבן, אי שאלה אשי כ נישט די משאילי. קען זיין ער האט נישט געהאט וועם צו פרעגן, אפילו ער וואלט געפרעגט קען זיין זיי וואלטן נישט געוואוסט, אויב אזוי איז נישטא קיין צד ג' אים מחשיב צו זיין זאגער התורה בעצמו, ער איז מער קרוב צו זאגן ער האט זיך פארלאזט אויפן בעש ט און ממילא גייט עס זיין אף די הוק פון די אשם תלי. ווייל די משנה האט געברענגט רבי עקיבא וואס פטר'ט פון די אשם תלי דער וואס איז געגאנגען אין מדינת הים און ער קען טון אזוי ווי בעש ט האט געהייסן. נאכדעם האט מען געהאט די בן עזה מיט רבי עקיבא די בעק ענד פארט פאר מען איז חייב א קרבן ומלא בן עזה האט בן עזה געזאגט צו רבי עקיבא מה ישתנה בין היושב בביתו פארוואס דער יושב בביתו דארף ברענגען א אשה מפאר דו אים זאגסט דער וואס גייט אויפן ים דארף נישט ברענגען האט רבי עקיבא געזאגט דער וואס זיצט פאר זיך אינדערהיים גיי אין בית מדרש העסטו הערן ממילא טאמער נישט ביסטו אליינס ריספאנסעבל דארפסטו ברענגען א אשה מפאר דיר דער וואס גייט אין מדינת הים האט נישט געהאט קיין ברירה זאגט הגמ' שב וקום אלי רבי עקיבא לבן עזה לכאורה האט רבי עקיבא גוט געזאגט צו בן עזה לכאורה איז רבי עקיבא גערעכט. אמר רבא, החזק בדרך עקבי נאי, די מחלוקת גייט זיין ווען ער איז ארויסגעגאנגען, ער איז שוין רעדי צו גיין אויפן וועג, ער האט שוין געמאכט די הכנות, און דעמאלס האט בעז ה חרטה געהאט, אבער ער איז למעשה נאך אלץ דא אין די שטאט, ער איז נאכנישט ארויסגעפארן, סאו לענ ד אזי חייב דארף מען ברענגען א אשם תלוי דא בבית סיי אי סיי, למעשה ער איז נאך אלץ יעצט אין זיין שטאט, קען ער נאך הערן וואס טוט זיך אין די גאס וואס בעז ה האט חרטה געהאט. רבי עקיבא פארט אט דא און איך זיץ ביי דרך, ער איז שוין ממש גרייט צו פארן, זיינע רענצלעך זענען גרייט, די טעקסי ווארט שוין, אפילו זיין גוף איז דא, די קאפ און זיין מח זענען שוין לאנג אויפן וועג, ער איז שוין ביזי מיט רייזע פיבער און ממילא גייט עס זיין גייט עס זיין אויף טאג, קען מען נישט האבן קיין טענות. נאר ביי תפילת הדרך אין שלחן ערוך שטייט אז מען זאגט עס ווען מען איז שוין אויפן וועג, לכתחילה דארף מען זיין וויטין די ערשטע פרסה, די ערשטע ד' מיל, היינט וואלט מען געזאגט ס'איז בערך דריי מייל, אבער מען קען נישט זאגן, טאמער האסטו פארגעסן די ערשטע דריי מייל, קען מען זאגן ווי לאנג מ'איז נאך אויפן וועג, קען מען נישט שוין זאגן. די טז איז מחדש, טאמער איז ער נאך אין שטאט, אבער משא שגמר בלבו להכין עצמו לצאת, ער האט געווען בדעת מיין ער גייט פארן, קען ער שוין זאגן תפילת הדרך, ס'איז א גרויסע חידוש. רוב פוסקים דינגען זיך אויף דעם, די משנה ברורה ברענגט צו די אלי' רבה, די פני מגדים, וואס דינגען זיך אויפן טז אז מ'זאל קענען זאגן אפילו מ'איז נאך אין שטאט.

איז געשטאנדען משנה הורי לו בעז ן לעקר את כל הגוף, אז בעז ן האט געזאגט מען רייסט אויס א גאנצע הלכה פון די תורה, ס'איז נישטא קיין נדה בתורה, ס'איז נישטא קיין שבת ביי תורה, ס'איז נישטא קיין עבודה זרה ביי תורה, זענען זיי פטור פון די פאה עליון דבר. תני רבנן, געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די תורה ביי די פאה עליון דבר של ציבור, ונעלם דבר, ולא שיהיו כ א מצוה כולו, דבר מיינט א חלק פון די מצוה, נישט די גאנצע זאך. כיצד? אמרי, איין נדה ביי תורה, איין שבת ביי תורה, איין עבודת כוכבים ביי תורה, יוכלו יחיובן זאל מען אויך ברענגען א פאה עליון דבר של ציבור, תלמוד לומר ונעלם דבר, ולא שתעשה על המצוה כולה, איז הרי אויב די טירן האסט געוואלט אויסרייסן א גאנצע מצוה, איז ער נישט מחיוב אין די פיילן דבר של ציבור. אבל אמרי יש נדר בתורה, איז טאר דער נדר ביי תורה, אבל הבאה שומרת יום כנגד יום איז פטור, אדער יש שבת בתורה, אבל המוציא מן שס היחיד לשס הרבים איז פטור, יש עבודת כוכבים ביי תורה, אבל המשתחווה פטור, יכול יהיה פטור מען זאל אויך זיין פטור, תלמוד לומר ולעלם דבר, א חלק פון די מצוה ולא כל הגוף, ממילא איז מען מחיוב דעמאלס דארף מען ברענגען די פיילן דבר של ציבור. אמר מר. גרינגע גמרות, יכול יהי' פטורין קען זיין מ'זאל זיין פטור. וואס איז די הווא מן אפילו מ'זאל זיין פטור? והיא בקיום מקצת אי ביטול מקצת פטורין, אויב דו גייסט זאגן דאס איז אויך א פאל אזוי ווי די הווא מן מ'זאל זיין פטור ביי האלב און האלב, און ביי עקירת כל הגוף איז מען אויך פטורין, ווען מ'רייסט אויס די גאנצע מצוה איז מען אויך פטור אזוי ווי מ'האט געלערנט אין אנהייב פון די ברייתא, ומאי חיובן, די תורה שרייבט דאך א הלכה וועגן א פאר העלים דבר של ציבור. לויט די הוה אמינא אז מען זאל זיין פטור אזוי ווי עס איז משמע פון די יחוד, דעמאלטס ווען איז דא די פאהל אום דבר של ציבור? זאגט די גמרא תנא הכא כא קש ליה, די קשיא פון די ברייתא איז געווען אזוי, איי מיט דבר, זאל מען זאגן פארקערט אז דבר אזוי ווי אפשר וואלט אונז אזוי אזוי געטייטשט אויכעט, כולו מילתא משמע, דבר מיינט א שלימות'דיגע זאך, א גאנצע מצוה פון די תורה, ווען די רייסט אויס א גאנצע מצוה פון די תורה, דעמאלטס איז דא די פאהל אום דבר של ציבור, תלמוד לומר אויף דעם ברענגט די ברייתא ונעלם, דבר איז משמע נאר א חלק פון די מצוה. פרעגט מיר מאי משמע וואס עפעס? אפשר זאב א גאנצע זאך און נישט קיין האלבע זאך? אמר אילו האט אילו געזאגט ווייל קריי ביי ונעלם מי דבר איך נעם די מ' פון ונעלם און איים פושינג איט אווער איך נעם פון א ענדע מ' און איך מאך עס צוריק צו א רעגולער מ' ונעלם ונעלם מי דבר אזוי ווי פון די זאך ממילא דאס איז משמע א חלק פון די זאך איך נוץ די מ' איך נוץ עס סיי לפניו סיי לאחריו פשוט אסאך פסוקים לערן איך ארויס תלמידים אויף אזא אופן. דער באבוב רב זכרונו לברכה רבי שלמה פלעגט חתמ'נען זיין נאמען ש ל מ ה, און די ה' איז געווען אריין אין די ל' שוין, איין ה' פאר די שלמה, און איין ה' פאר, די זעלבע ה' פאר די האלבערשטאם. סאו פארוואס מסתמא איז דא א סיבה אז פרעגן די ריעלע. איך ווייס נישט וואס די סיבה איז געווען אבער כ'וועל דיר שוין זאגן די די די די די ווי מ'זעט אז ס'דא יש דברים בגוי. דער נציב האט געהייסן רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. סאו די משכילים, ער איז געווען פון די גרויסע לוחמים קעגן די משכילים, זיי האבן געחתמעט א געפעלטשט א סיגנעטשער פון אים אויף א בריוו, און ס'האט אים געווארט גרויס דזשעיל צייט, איך ווייס נישט וואס איז די מעשה געווען, מען האט אים עפעס געוואלט פעלטשן, די וועג וויאזוי, זיי האבן עס געטון א פערפעקט דזשאב, לייק ממש ווי א פרינט, א אוטא פען וואלט מען געזאגט היינטיגע צייטן, און מען האט געכאפט די מיסטעיק, ער קען פראוון זיין אינעסענס, ווייל ער פרעגט אלס די יוד קיי פון יהודה, פלעגט ער שרייבן איין יוד פון די צבי צו יהודה.

נאו די עי קעי איז ער געגאנגען, רוב מענטשן, אלטע מענטשן זענען אויף פוד סטעמפס, מעדיקעיד סעקשאן אייט, ניין, עלעווען, טען, און טוועלף זענען אלע ארעמע מענטשן, סאו צו קוואליפייען האט מען געמאכט דאקומענטס ס'זאל שטימען אז זיי דארפן האבן אסאך אינשורענס זיי זענען פיינענשעלי סטעיבל, נאו צוויי עידזשענטס זענען געגאנגען צו די זעלבע קאמפאני נישט וויסענדיג איינס פון צווייטן אויף די זעלבע מענטש, האבן זיי גערופן, אכציג יאר אלט, מ'גייט קויפן א פאליסי אויף אים, און זיי האבן אריינגעגעבן צו די זעלבע קאמפאני, איינער פאר א מיליאן דאלער, און איינער פאר פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער. ווייל די פיינענשעלס פאר א מיליאן ווערסעס טווענטי פייוו איז הימל און ערד. וויפיל געלט מען דארף האבן פאר וואס אריינקומען אויף איינמאל אין איין תקופה ביידע פאליסיס האבן געזען אבוויעס פראוד. זיי האבן געהאט א לעטער פון די אקאונטענט מיט זיין לעטערהעד אז ער האט סערטיפייד די פיינענשעלס. עס האט אים געווארט ממש דזשעיל טיים. האט ער מיר געוויזן די דאקומענטס. דער גרויסער פעלטשער, דער גרויסער שרייבער האט, לאמיר זאגן די נאמען איז געווען גרינפעלד. איינער האט געשריבן גרינפעלד אי אי, און איינער האט עס געשריבן די GRU, גרונפעלד. מיט דעם האט ער זיך געקענט ארויסדרייען. סא מ'זאל וויסן די זאכן זענען וויכטיג, די לייף אישורענס רעד. על כל פנים, אן דעט נאוט לאמיר גיין ווייטער. חזקי' אומר, חזקי' זאגט, אמר קרא, שטייט אין פסוק, ועשי אחת מכל מצוות השם אשר לא עשה יעשנו, מכל מצוות, א חלק פון די מצוה, ולא כל מצוות. פרעגט די גמרא, מצוות, די ווארט מצוות מיינט א לשון רבים, ס'איז א לשון רבים. אויב אזוי תרתי משמע, אויב אזוי, חלק פון די מצוות וואלט געמיינט איינס פון צוויי, אבער אפשר א שלימות'דיגע מצוה, ווער זאגט ס'מיינט א חלק פון די מצוה? און אויף נחמן יצחק כסף שטייט אין פסוק מצוות, מצוות איז איין מצוה, נישט קיין מצוות לשון רבים, ממילא איז פון דעם איז א מקצת פון די מצוה. רב אשר מיאלא פארלערנט דערויס דבר דבר מזקן ממרא, די כסף ביי שטייט אז די זקן ממרא בזקן ממרא כי יפול עליהם מנחה דבר, זאלסטו גיין אין בעסדן אין ירושלים צו די גרויסע בעסדן און פון אויס די אינפארמעישאן לא ישא סם מן הדבר אשר גידל לך ימין און שמאל. און שטייט ביי די פאר עלים דבר של ציבור שטייט אויך די ווארט דבר, מה מאמרי מיינט מן הדבר א חלק פון די זאך ולא כל דבר נישט קיין גאנצע מצוה, אויף ביי רועה מיינט עס דבר ולא כל הגופן. אמר רבי יהודה אמר שמואל אין בית דין חיובן בית דין גייט נישט זיין חייב די פאר עלים דבר של ציבור עד שיורי ודבר שאין הצדוקים מודים בו, אונז ווייסן וואס די צדוקים האבן מודה געווען אין אלעס וואס שטייט אין תורה שבכתב, סאו ס'דארף זיין א זאך וואס זיי דינגען זיך מיט דעם. אין אדער ווארדס, ס'שטייט נישט אין די תורה שבכתב, און אויף דעם האט מען געטשעינדזשט, האבן זיי מעתיק געווען א חלק פון די זאך. אבל בדבר שהצדוקים מודים בו, אויב האבן זיי מעתיק געווען א זאך וואס די צדוקים זענען מודה, פטירין זענען זיי פטור פון די פייער דעם דבר של ציבור. מאי טעמא? ווייל זידל קרא ביי רב, ס'האלט פון דעם פסוק אין די חומש, אויב די צדוקים ווייסן דערוועגן, אויב אזוי דארפסטו אויך וויסן דערוועגן, זידל קרא ביי רב היא. און היות ווי אז ס'קענט לערנען איז עס נישט קאנסידערט אזוי ווי א מיסטעיק נאר ס'קלאר און רב למזיד איז נישטא די פאר דעם דבר של ציבור. ניין, אונז האבן געלערנט אין די משנה אויב האבן זיי געזאגט יש נידה בתורה אבל הבו א שומרת יום כנגד יום איז פטור פון די פאר העלם דבר. וויי מאי שומרת יום כנגד יום הוא כסיווי ס'שטייט למעשה אין די תורה האישה זבו וספרו לה מלמד לערנט מען ארויס פון די וספרו לה שסופרת יום אחד ליום אחד א יום טהור כנגד א יום טמא אויב אזוי דאס איז א זאך וואס די צדוקים זענען אויך מודה אויף דעם אויב אזוי וואלט מען נישט דארף זיין חייב א פאר יום דבר של ציבור אויף דעם. זאגט די גמרא ניין, די אמרי דין משנה ווען רעדט מען וועגן אז בעסד דין האט געזאגט אז הראי' איז שרי, די ביגינינג אוו די אקט איז מותר, גמר ביה היא די אסירה נאר די גמר איז אסור. פרעגט די גמרא הא נמי כסיף אז הערה איז הערה איז קאנסידערד א פול מעשה ווייל עס מקור הערה, איז די צדוקים אויך מסכים צו דעם? די אמרי זיי האבן געזאגט כדרכה אסירה ביי שמירת יום כנגד יום, שלא כדרכה איז שרי העט זיין מותר. פרק מראה כסף שטייט ווייטער אין פסוק מיש כ ויהי איש הוא א לשון רבים איז משמע אז ביידע אשכובות איז קאנסידערט אסור נישט נישטא קיין חילוק צו האבן עס כדרכו אדער שלא כדרכו, זאגט מען ניין די אמרי זיי זאגן אזוי כדרכו איז אסור אפילו העראה אבער ביי שלא כדרכו גמר ביה הוא דאסר אפילו העראה שעריה ממילא דא איז זייער מיסטעיק אי הכא אויב אזוי דווקא שמרית יום כנגד יום אז מען רעדט אויף אזא אופן אפילו ניט די נאמען וואלט אויך געדארפט זיין אזוי די הלכה אילולא עולם נמס הרענטנעס בעסד האט מתיר געווען א העראה ביי ביה כדרכו. איי וואס האסטו געפרעגט אז הראיה שטייט אפען אין די תורה? דא האבן מיר זיי האבן געזאגט הראיה באישו דבר היא דכסיבה, די שומרת יום כנגד יום איז נישט אסור הראיה, דווקא א פרוי וואס איז ממש א נדה דאמאלס איז הראיה אסור. ווי מוהר ש מודה ס'האט געזאגן א צווייטע תירוץ דא האבן מיר זיי האבן געזאגט זוו להביא אלא ביממה דף די משנה זאגט אז א פרוי אין אדער ווארס די משנה רעדט זיך זיי האבן געזאגט אז א פרוי הייסט נישט קיין זוו און אויך א שומרת יום כנגד יום נאר טאמער די ראיות זענען געווען בייטאג נישט ביינאכט, דאס איז וואס שטייט אין פסוק כל ימי זויבער איז משמע אז די ריאה איז געווען בייטאג. ניין, מיר האבן געלערנט אין די משנה, ריאה שבת פטורה, אוו ל, זיי נעמען ארויס א חלק פון די הלכות, זיי האבן געפסקנט המוציא מרשות לרשות איז פטור, ועל מאי הוצאה הוא כסיוות שטייט מפרש אין די תורה שטייט אין ירמיה ולא סוצי' לא סוצי' משם מבתיכם לא סוצי' משא מבתיכם ביום השבת, אויב אזוי איז א זאך וואס די צדוקים זענען מודה, לויט רב יהודה וואלט מען נישט געדארפט זיין חייב אויף דעם מפאר און דוב של ציבור. זאגט הגמרא ניין, דאמרי די צדוקים זאגן, בעסד האט געזאגט הוצאה היא דאסור, ארויסנעמען פון רשות היחיד צו רשות הרבים איז טאקע א פראבלעם, אבער הכנסת פון רשות הרבים צו רשות היחיד איז מותר איז עס מותר. מבואי סייעתא דאמרי זיי האבן געזאגט הוצאה והכנסה היא דאסירין, מושט וזורק איז שורה, ריעל טראגן דאס איז א פראבלעם אבער ווארפן אדער אויסשטרעקן צו א צווייטן וואלט ניט בי א פראבלעם. תנא, יש עבודת כוכבים בתורה עליו משתחווה ופטור. ביי מאי, המשתחווה שטייט הוא כסיפא שטייט אפן אין תורה, די כסיפא שטייט אין פסוק, לא תשתחווה לאל אחר, אויב אזוי זענען די צדוקים מודה צו דעם. אמרו זיי זאגן כי אסור להשתחוה, ווען האט די תורה געאסרט להשתחוה? אויב עס איז כדרכו, די עבודה זרה דינט מען דורך זיך ביקען, אבער לאמיר זאגן פיאור אבער שלא כדרכו און ער האט זיך געביקט צו די פיאור שאריה איז מותר, דאס האט בעש ט געמאכט די מיסטעיק, ובאו עיסיים און דאן האבן זיי געזאגט השתחוה גופא כדרכו איז די אסור דווקא טאמער די איז פ, וואס הייסט כדרכו? פשוט ידיים ורגליים, אבער השתחוה איז די לעס פ פשוט ידיים ורגליים שאריה איז מותר, אן דעט נאוט, טענק יו פאר ליסטענינג, האב א וואנדערפול שבת, שכויעך פאר קומען און צייט. צאלט מען דארף ד' אמות בית, מורי רבי יוסף, די ערשטע ווארט ד' אמות בית, זאל מען לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנה זכרי' עליו השלום, מיין בחודש לכ' ספאנסערד רבי עקיבא קאזעלניק לעילוי נשמת זיין באבע מרת פייגא בת רבי ישראל חיים עליו השלום. צו מען לערנט די משנה, מען איז נישט מחיוב ע פ העלם, טאמער בעז ד האט געפסקנט אויסצורייסן א גאנץ דין, א פול סאליד האול דין, א הונדרעט פראצענטיגע דין, דאן מוזט נישט אדער פאר העלם דבר של צוה. סא מורי רבי יוסף. טאמער האט בית דין גע'פסק'נט איין חרישה בשבת די גאנצע מלוכה אבער חרישה אליינס מאי וואס איז דאמאלס די הלכה איז דא א פעהלעם אדער נישט מי אמרינן די גמרא איז מוראדיג מאריך די הוריות בכלל איז זייער מאריך ווערי ווערבעיטעם לאמיר מאכן א ווארט דארטן ער זאגט אסאך ווערטער ער איז זיך זייער גוט מסביר מי אמרינן קיווען דקא מודה בכלי מלא בעצם איז מודה אין אַכט און דרײַסיק מלאכות פון שבת. עס ער לייקנט איי איינס טשעינדזש די נויז קעפיטעל מיקסעס וויקיע מיקסעס דא מען איז אזוי ווי ער האט מקיים געווען גאנץ הלכות שבת ער האט נאר ארויס גענומען איינס אויב אזוי איז מען חייב א פאר העלם אוי דא מאדער קען זיין כיוון דקאוה קארנין לילה חרישה קאליק ער רייסט אויס די גאנצע מלאכות חרישה פאר עקירת גוף דא מען איז אזוי ווי ער האט אויסגעריסן א גאנצע גוף און ממילא ער האט נישט זיין קיין פאר העלם. טאר שוין מאנכע דא ברענגען א ראיה פון אונזער משנה, אונז האבן געלערנט, יש נידה בתורה, ער האלט אז ס'איז דא די דיני תורה, דיני נידה אין בתורה, אבל הבא על שמירת יום כנגד יום פטור. די הלכה, די חלק פון שמירת יום כנגד יום האלט ער אז נישט מחיוב, איז די הלכה אז חייב אין אפאר היילן דארף של ציבור. אבער וואי מאי, הוא הקריין, האסט דאך אויסגעריסן די גאנצע הלכה פון די שמירת יום כנגד יום קאליקע. די שמירת יום כנגד יום איז דא א גאנצע. לאמיר עס רופן א וואליום, א גאנצע ספר פון הלכות, א גאנצע סעקטאר פון הלכות, סאו איטס קאנסידערט אזוי ווי א דבר השלם פאר זיך וויטין די איסורי הכללי פון הלכות נדה, אויב אזוי איז עס סימילער צו אויסרייסן איינס פון די אכט פון די ניין און דרייסיג מלאכות, אויסגעריסן איין שלימה פון א גרויסע זאך. גייסטו מיר מוזן זאגן היות ער האט געמאכט א זיינע פאסטן דראונג און די עיקר איסור נידון איז קאנסידערט אזוי ווי ביטול מקצת או איסור איווען דאו ער האט אויסגעריסן א גאנצע זאך. אויב אזוי די זעלבע זאך ווען די רייסט אויס איין גאנצע מלאכה וואלט מען געדארפט מחייב זיין א פארהערנעם דבר היות ביסט מודה אין די עיקר שבת איטס קאלד א פארשעל דינייעל און ממילא זאל מען זיין חייב א קרבן אמר לך רבי יוסף, דער יוסף וואס דו זאגן איז נישט קיין ראיה, ווייל איך קען דיר זאגן די שמערערס יום די כהן אמרינן, קידוש הנינן אזוי ווי מען האט פריער פארענטפערט, אונז האבן געלערנט אויבן אויף מד א, די גמרא האט געפרעגט אויף די א דין פון די משנה, לכאורה איסור שמערערס יום כנגד יום, די צדוקים זענען אויך מודה אין די הלכה, אויב אזוי פארוואס זאל מען זיין חייב ע פ העלם דבר של ציבור, האט די גמרא געענטפערט עטליכע תירוצים, אז ס'רעדט זיך פון א פאל ווי בית דין האט מודה געווען די עיקר דין פון שמערערס יום כנגד יום, נאר סערטען פרטים האבן זיי מתיר געווען וואס שטייט נישט בפירוש אין די תורה. למשל אז א הרואה איז מותר ביי שמירת יום כנגד יום, אדער אז א זאוו איז נישט אסור נאר טאמער די ריאות זענען געווען בייטאג, קומט אויס אז לויט איר תירוצים די משנה רעדט ביי א פאל וואס בית דין האט מבטל געווען נאר א חלק פון די איסור פון שמירת יום כנגד יום, נישט מען האט אויסגעריסן די גאנצע איסור. אויב אזוי לגבי אונזער שאלה ווען מען רייסט אויס א גאנצע מלאכה, קענסטו נישט קאמפערן צו דעם. זאגט די גמרא א סימילער שמועס תו ש מה יש שבת בתורה איז מודה אז ס'דא שבת אין די תורה אבל המוציא מן שסע יחוד לשסע רבים פטור סאו איז די הלכה געווען אז מ'איז חייב א פאה אילן דובר של ציבור והמאי הוא עיקרי אין לא הוצאה כהלכה האסט אויסגעריסן די גאנצע דין פון הוצאה אויב אזוי זעהן מיר לכאורה אז אויסרייסן איין מלאכה הייסט נישט אזוי ווי אויסרייסן די גאנצע איסור איט שולד קוואליפיי זאגט די גמרא הא סמנן מקדש ענינן זיי האבן געהאט אזא קשיא אויבן און מ'האט געענטפערט די זעלבע תירוץ. אז ס'רעדט זיך אז געפסקנט הוצאה איז אסור און הכנסת איז מותר, אדער נאר טראגן איז אסור אבער ווארפן און אויסשרעקן איז מותר, אויב איז אויך נישט קיין ראיה לגבי אויסרייסן א גאנצע מלוכה. תשע א, יש עבודות ככוון בתורה איז מודה ס'דא עבודה זרה אין די תורה, אבל מהמשתחווה פטור דער וואס ביקט זיך איז עט ארויסנעמען די פרט, נארוואמאי פארוואס זאל מען זיין חייב ע פ ההעלם והוא עיקרי און נישט אחווה עיקלקי, אמר האבן זיי געענטפערט די שכבאי נמי כדי שנרן מען האט נאך פארענטפערט אז ס'רעדט זיך די גמרא האט געענטפערט אויבן אז איז מודה אין די איסור פון עבודה זרה אבער און אפילו אין די איסור פון א שכבאי נאר ער האלט אז ס'געווען עבודה זרה וואס די דרך איז נישט געווען זיך צו ביקן אויף דעם אופן לאמיר זאגן אז ער האלט אז ס'איז נישט אסור נאר בפישוט ידיים ורגליים אבער אויב ס'איז נישט פישוט ידיים ורגליים איז נישט אסור האסטו נישט קיין ראיה פון די משנה לגבי אונזער הלכה בארם ליין די שאלה פון ר' יוסף וועגן אויסרייסן איין מלוכה איף דעטס אינאף אר נאט איז נישט נפשט געווארן. בואי רב זייערע, רב זייערע האט געפרעגט א שאלה, טאמער זאגט ער איין שבת בשביעות שנת השמיטה איז נישטא קיין דין פון שבת, און רוב קהל האט האט מייכל געווען אזוי ווי ער, מאי וואס איז דעמאלס די הלכה? ווייל בשנת השמיטה טאר מען נישט ארבעטן, מען טאר נישט טון קיין חרישה, זריעה, אלע זאכן, וואס מען טאר נישט טון שמיטה, בעז ד האט געזאגט אקעי, היות מען היט שוין די חלק פון שבת, יור אף מיט די רעגולער שבת, היינטיגע צייטן רופט מען אויך אזא סארט זאך, ס'איז א סעבעטיקעל, רייט? מען קען מיינען, ליסט מען האלט היטסט שבת א גאנץ יאר, טוסט נישט קיין מלאכות א גאנץ יאר, פעלט נישט אויס די רעגולער שבת, סימילער צו א טלית שכולו תכלת, אויב די גאנצע זאך איז בלוי, פעלט נישט אויס די בלויע פאדעם אויף דעם. גראדע אין היינטיגע צייטן אין ארץ ישראל ביי שנת השמיטה, נעמט מען די אידן און מען לערנט מיט זיי, עס איז דא כוללים וואס פון די וואס זענען שומרי שמיטה, מען לערנט הלכות פון שמיטה, אלע, מען נעמט זיך ממש, ממש א סעבאטיקעל, מען זעצט זיך אריין אין כולל. ס'איז מראה במאי טוי, וואס האבן זיי זיך טועה געווען? ועדיין קראו אין די פאלאווינג פסוק, די פסוק זאגט, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקצה תשבות, האט בעז ד געמאכט א מיסטעיק און געזאגט בזמן דעיקי חרישה ווען די זעקס יאהר וואס מען טוט ארבעטן אין די פעלדער, עיקר שבת איז דא די רעגולער שבת, און בזמן דעלעקי חרישה די יארן וואס נישטא קיין. אקערן למשל אין שמיטה, לייגט קיין שבת איז נישטא קיין שבת, איז מי אמרינן כיוון דמקיימין לה בשעת די שני שביעי, דאס הייסט זיי מודה ס'דא א דין שבת נאר בשנת השמיטה איז עס נישטא, אויב אזוי כביטול מקצת וקיום מקצת זמר, אויב אזוי וועט מען זיין חייב ע פ העלם דבר, אוי דילמא אדער קען זיין כיוון דכרעה קריין ליה בשביעית ווי קאמפליטלי דיליטעד שבת בשנת השמיטה כעקירת הגוף דומי איז אזוי ווי עס אויסגעריסן די גאנצע זאך האט נישט זיין קיין פ א העלם. אמר רבינא תשי מ איך האב דערברעגן א ראי' פון א ברייתא וואס האבן געלערנט, נביא שנתנה בלק את דברי מיינט דברי התורה, ער האט געזאגט אז מען רייסט אויס א נביא א פאלשע נביא, ער וויל אויסרייסן א דין פון די תורה, ער איז מבטל איינע פון די מצוות, און די הלכה איז חיי מיתה, און מען גייט זיין חיי מיתה בחנק, מען גייט אים הרג'נען. טאמער האט ער געזאגט די ביטול מקצת אלקי מקצת, מען זאל היטן א צארט מצוה, א חלק דערפון אבער א חלק נישט, רבי שמעון אומר פטור, רבי שמעון זאגט ער איז פטור, פארוואס? ווייל די פסוק רעדט דארטן, אך הנביא אשר יסוד לדבר דבר בשמי, דבר מיינט א גאנצע זאך, סאו סינס ער האט נאר געטשעינדזשט אויף א חלק גייט ער נישט זיין חייב מיתה, אבער דאס איז דווקא ביי איינע פון די אנדערע מצוות וויט די עקסקלוזשען פון עבודה זרה, עבודה זרה פון אלס זיין הארבקייט איז אין א דיפרענט קעטעגארי קאמפליטלי, אבער עבודת כוכבים אפילו מהיום עובדא, היינט זאל מען דינען אלא מוכר בטלה, מארגן האט ער עס מבטל געווען חייב איז ער חייב מיתה, זעהן מיר פון די ברייתא אז נביא זאגט היינט זאל מען עס דינען איז קאנסידערט א ביטול מקצת ווייל עס איז נישט מבטל אינגאנצן. און אפילו ער זאגט היום עובדא איז סימילער אזוי ווי היינט איז נישטא קיין שבת, איטס די סעים איידיע, היינט מעג מען דינען לעבודה זרה, היינט איז נישטא קיין שבת. שמע מינה, האסט א ראיה פון דא אז איין שבת מיט שביעית איז ביטול מצות וקיום מצות נאמר, אויב אזוי וועט מען זיין חייב א פאר העלן דבר של ציבור, שמע מינה האט טאקע א גוטע ראיה. מען רעדט וועגן שמירת שבת, און איצט מאל איז געווען אזא שאלה, א בעל תשובה האט געפרעגט, זיינע קינדער זענען נאכנישט, זיי דידענט דזשוין הים אן די תשובה וואגען, קליין קינדער אין שטוב, צו בחורים צו קינדער, און. זיי האבן אבער זייער ליב שבת, זיי האבן ליב די מאכלים, די זמירות, די פעמילי טיים, די אווירה, די גאנצע פילינג, דעי ענדזשוי דעט א לאט. האט ער געפרעגט אויב די קינדער שלאפן, און זיין שאלה איז יעצט, זאל איך זיי אויפוועקן אדער נישט? זאל איך זיי אויפוועקן אויף שבת צו די סעודה צו נישט? מצד אחד ווייסט ער אויב ער גייט זיי אויפוועקן גייען זיי הנאה האבן פון די סעודה, אבער שפעטער גייען זיי מחלל שבת זיין, וועגן ער גייט זיי אויפוועקן גייט ער צוברענגען אז זיי זאלן מחלל שבת זיין, אדער קען זיין, סינס דאס איז די איינציגסטע מצוה וואס זיי זענען מקיים, קען זיין מען זאל זיך רעכענען די הפסד הוא עבירה וועגן ווערסעס די קיום המצוות, און מען זאל, קען זיין א מאה שבעה יחזיר האבן למיטב און אפשר איז עס יא כדאי טו געט דעם, טו געט דעם אינוואלווד טו וועיק דעם אפ. האט מען געפרעגט ר' אלישיב, האט ער געזאגט ניין מען זאל זיי נישט אויפוועקן, ווייל למעשה דאס גייט גורם זיין מער עבירות זאלסטו זיי נישט אויפוועקן. האט מען ווייטער געלעבט האלב אויפן ווייטן א גאסט צו א סעודה שבת, אויך אז ער זאל ווערן אנגעווארעמט פון די אווירה פון שבת, און ער וועט וויסן, ער ווייסט פארדעם אז ער גייט פארן מיט א קאר צו קומען, איז ער עלאוד אדער נישט, האט ער צו אסור, מען טוט נישט קיין ביזנעס מיט יהדות שרייבט ער, דאס נאר מען טוט נישט קיין סחורה מיט יהדות, און נאך א זאך, מאך נישט אזעלכע חשבונות, נאך מער, דו האסט א פראבלעם ווייל דו גייסט עובר זיין א לפני עיוור. סאו חוץ פון זיין חילול שבת, דיין א לפני עבר איז א ריעל אישו, חוץ פון זיין עבירה, דו האסט א פראבלעם, יו האוו טו בי ווערי קעירפול. נאו, ר' דוד שמואל האט געדענקט עפעס אז ס'דא עפעס א שמועס אין משנה ברורה וועגן דעם, ער איז געגאנגען אויפמאכן משנה ברורה אן די פירסט משה'ט ער געטראפן ער איז געווען געטאנצן פאר שמחה, ממש א השגחה פרטית, ער איז סאו עקסייטעד. אין סימן קיף סמ ג סיף ב' ברענגט ער משנה ברורה, שטייט אין די רמא דארטן, מ'טאר נישט געבן קיין ברויט צו איינער, וואס האט נישט געוואשן די הענט, ווייל לפני עיוור לא עשית מכשול, ביסט גורם ער זאל זיך וואשן און וואשן די הענט, עסן און וואשן די הענט, האסטו יא א פראבלעם. ברענגט אים משנה ברורה, דאס איז דווקא ווען דו ווייסט זיכער ער גייט זיך נישט וואשן. אויב ס'איז א ספק, און ער לייגט צו, אויב איז ער א עני און דו ווילסט געבן צדקה אים צו געבן צו עסן, בוודאי שאין להחמיר. דארף נישט מחמיר זיין, מעגסט אים געבן איווען דאו ס'איז א פיפטי פיפטי. הרב משה פיינשטיין שרייבט אז ווען ער טוט אזוי כדי מקרב צו זיין, קען זיין ס'איז אזוי ווי צדקה שיש להקל, און היות ער נישט רגל זיך צו וואשן איז ער בתורת אונס, א אינטערסאנטע ווערטער, היות הי דאזענט נאו אבאוט איט דאס הייסט א אונס, באט אזוי שרייבט ר' משה. נאו, איך האב איינעם וואס איך דיעל טי ביזנעס מיט, נישט אינגאנצן קיין שומר שבת, ער האלט אז. יא, אקעי, זאל איך האב איינעם וואס טוט ביזנעס מיט וואס איז נישט קיין גאנצע שומר שבת, ער לייגט תפילין, נישט שבת, ער פארט א קאר שבת ווייל ער זאגט אז עס איז נישט קיין ריעל פייער, איך מיש זיך נישט אין זיין אידישקייט, ער האט זיין חוות רבה מיט וועם ער שמועסט זיך דורך, און אמאל בעט מען איך זאל אים קויפן א סענדוויטש, איך האב אלעמאל, איי וואס אלוועיס טאן, איך ווייס ער גייט זיך נישט וואשן, קען זיין ווען איך וואלט אים געבעטן ער זאל זיך וואשן, אבער לכאורה דארף, טאמער איך קען אים זאגן אז מיין מיין רבי זאגט אז איך טאר עס נישט טון,

קענסט נישט דא פארקן, קענסט פארקן אין א אנדערע, כ'ווייס נישט ווי דו פארקסט, זאלן טעל מי, די שיטה פון רבי איז געווען, קום נא קום נא קום נא, און האפן די המושב הוי יחזיר לו למיטב, די שאלה איז לויט ר' משה וואלט ער מיקל געווען ביי דעם אויך צו קומען דאווענען? איי דאנט נאו. אקעי, זאגט א הייליגע משנה, הורי בעלזן, בעלזן האט געפסקנט, וידע אחד מענטשא טועה, איינער פון די מענטשן האט געוויסט אז מען האט זיך טועה געווען, איינע פון די דיינים לכאורה, ואומר להם טועה נאט און מען צומאכט סאם מיסטעיק, אוי שלא היה מפלא של בעש ט שם, די טשיף בעש ט, די טשיף ראביי איז נישט געווען דארט, און אוי שהיה אחד מהם גר אוי ממזר אוי נאסן, מען וועט זען אז די דריי זענען פסול צו זיין אין סנהדרין, אוי זקן שלא ראוי לבנים כ ת איז אויך פסול לעדות, ביי די אלע פעלער הרי זה פטור פון א פאה העלם דבר של צבין, זיי האבן געלערנט אויבן פון די מכל הדס, עס דארף דארט זיין איין און זיבעציק דיינים. דיינים כשרים, און היות די זענען נישט קיין דיינים כשרים, איז אזוי ווי א בעסדן חסר, ממילא איז נישטא די פ' העלם דבר של ציבור ביי די מיסטעיק איז נאט אפליקעבל טו דיס בעסדן. שנאמר כאן שטייט ביי די פ' העלם די ווארט עדו, ונאמר להלן ביי דיני נפשות שטייט אויך די ווארט עדו, מה עדו הוא אמירו להלן איז כולן ראיין להוראה דארפן אלע דיינים זיין ראוי להורות, אויף עדו אמירה כאן ביי די פ' העלם דארף אויך זיין עד שיהיו כולן ראיין להוראה אלע זאלן זיין ראוי להוראה. געשטאנען אין משנה, שלא היה מפלס של בית דין שם, די אייוועלט איז נישט געווען דארטן, איז א פטור פון די פאר עולמות של דבר של צבע, מי נלן? אמר רב ששת וכאן תנו לדבר רבי שמואל, מאי מה אמרי הורי בדבר שהצדוקים מודים בו פטירין, פארוואס האבן חזל געזאגט אז טאמער בית דין האט געפסקנט ביי א זאך וואס שטייט אפען אין פסוק די צדוקים אפילו זענען מודה פון דעם פטירין איז נישטא די דין פאר א העלם, מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו, זיי האבן געדארפט וויסן די הלכות זיי האבן נישט, אויב אזוי איז נישטא קיין תירוץ ס'איז געווען א מיסטעיק, די זעלבע זאך. לא היו מפנה של בעז ל שם נאמן פטירין מנין שהיו להם ללמוד ולא נאמן בי זיי האבן געדארפט ווארטן ביז די אייוועלט וועט אנקומען טאמער האבן זיי נישט געווארט האבן זיי זיך דערגאפט זיי האבן געדארפט זיך בארואיגען און איבערשמועסן מיט אים אויב אזוי איז נאט קאנסידערד א שגגה און ס'איז קאנסידערד קרוב למזיד ממילא איז נישטא די הלכות פון פאר הערים דבר של ציבור האט תוספות אין סוכה דף נ ע עמוד עמוד א' איז מעורר אז מ'זעהט פון דא אז די מפנה פון שבעבעז ל איז נאט פארט פון די עיין א'

כ'בין שטענדיג צו נעמען שם ביי דין הנפשות שטייט איידא ונאמר כאן ביי פאר העלם שטייט אויך די ווארט איידא, אזוי ווי די איידא וואס שטייט דארטן ביי דין הנפשות מיינט אלעס זיין ראוי להוראה, אזוי אויך איז עד שיהי' קילאן ביי אונז עד שיהי' קילאן ראויין להוראה. והוא שם מנלן ביי דין הנפשות וויאזוי ווייסט מען עס דארף זיין ראוי להוראה? און טאמער מ'איז נישט קיין מיוחס, א גר, א ממזר, איז נישט קוואליפייד, אמר רב חיסדא, מקרובא שטייט אין פסוק והתייצבי שם עמך, די אייבערשטער האט דארטן גערעדט צו משה רבינו, ער זאל א ממנה זיין א די גרויסע סנהדרין פון די זיבעציג זקנים, אזוי האט די אייבערשטער געהייסן והתייצבי שם עמך, דרש'נט מען, עמך, בדומה לך, סימילער, מיוחסים, אזוי ווי די, ריין יחוס, א גר, א ממזר, וואודענט קוואליפיי. פרעגט די גמרא ואימא עמך אז ס'מיינט לשכינה אז ער האט קענען אריינגיין אינעווייניג צוזאמען מיט משה רבינו, וסייעתו של ממך אז מען קען גיין דארט אינסייד וויטין די געיט וויטין די בארדערס ווי אנדערע אידן האבן נישט געקענט גיין אבער ווער זאגט אז ס'מיינט בדומה לך דווקא פון א ריינע יחוס אלא אמר רבי נחמן בר יצחק אמר קרא שטייט א צווייטע פסוק ווען יתרו האט דארט געגעבן די עצה פון משה רבינו זאל ממנה זיין דיינים ונשיא איתך דא דרש'ט מען איתך בדומה לך וואס מיינט דווקא מיחוסים נישט קיין גיירים און ממזרים דעי וואודענט קוואליפיי די הייליגע. אנוסן אדער ממזר? נאך וואס פרעגסטו? וויי נאט? א תלמיד חכם? אונז ווייסט מען אז א ממזר א תלמיד חכם קומט פאר א כהן גדול א מרת. די וואס פיפל וואס האבן געקענט גוט לערנען.
וואס איז ער שולדיג?
ער האט געלערנט, ער האט נישט געקענט חתונה האבן, איז ער געזעצן אין ביסמעדריש א גאנצן טאג. לא יבא בקהל השם, דו וועסט. יבא בקהל השם מיינט ער קען זיין אין ביסמעדריש, ער קען נאר נישט חתונה האבן. בקהל השם מיינט ווען רעדט מען וועגן חתונה האבן. נישט געהאט קיין שום, האט נישט געדארפט מירן קדיש, זיך געזעצט אין בית מדרש א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט. זאגט די הייליגע משנה, הורי בעש ט שגגן, בעש ט האט גע'פסק'נט ראנג שלא כהלכה, ועשי כל הקהל שגגן, די גאנצע קהל האט געטון בעיסד אויף זייער פסק, און מען ווי אין פאר דארף מען ברענגען די פייל אין דבר של ציבור. טאמער האט בעש ט אבער גע'פסק'נט מזידן, זיי האבן געוואוסט וואס זיי פסק'נען ראנג שלא כהלכה, אבער די עולם האט נישט געוואוסט, ועשי שגגן, זיי האבן געטון ראנג, ביי מיסטעיק אויף זייער פסק, מען ווי אין דארף יעדער איינער ברענגען, קעסט וואס איז ער וואס נישטא די בלאנקעט פאר העלם די כללית'דיגע קרבן פון יעדע איינער צוזאמען דאזענער פלאי אויף ווער דארף יעדע איינער ברענגען א קרבן חטאת פארוואס ווייל די דין פון פאר העלם איז דווקא ביי א שוגג נישט ביי א מזיד טאמער האט בית דין געפאסט אין שוגגין ועשי מזידין אבער די עולם האט עובר געווען וויסענדיג אז דאס איז א ראנג פסק הרי אלה פטירין מען ברענגט נישט נישט קיין פאר העלם דבר של ציבור און נישט די חטאת יחיד פארוואס ווייל די בית דין האט למעשה געמאכט א מיסטעיק ממילא די חטאת יחיד דאזענער פלאי. פארוואס ביי די פאל האט עס סנהדרין געמאכט א מיסטעיק, רייט? די ציבור האט אויב עובר געווען במזיד, האבן זיי געטוהן אזוי ווי די פסק פון בעש ט איווען דאו זיי נאו אדער אז בעש ט פסק'נט שלא כדין, אדער אז מ'זיי האבן נישט צוגעהערט, מ'טאר נישט צוהערן צו א בעש ט ווען זיי מאכן א מיסטעיק. סאו ממילא די דין פון פאר העלם איז נאט עפליקעבל, היות די עבירה איז געווען במזיד ברענג איך נישט קיין פאר העלם און נישט קיין חטאת חטאת יחיד, א חטאת יחיד איז נאר פאר שוגג, איז נישט געווען קיין שוגג, אויב אזוי איז נישט עפליקעבל דיע קרבנות. שגגען ועושים מזיד נעריי איילי פטירין, טאמער די בית דין האט געפסקנט שגגען און די עולם האט געטון במזיד זענען זיי פטור סיי פון די פאן סיי פון די חטאת יחיד, איז משמע פון די לשון אז מ'איז נאר פטור פון חטאת נאר טאמער זיי האבן עס געטון במזיד, הוא שוגג דמיה די מזיד, טאמער ס'איז אלמאוסט א מזיד, ער איז א שוגג אבער נישט קיין גאנ נישט קיין גאנצע צדיק'ל, חייב וואלט ער יא געדארפט ברענגען א חטאת יחיד, והיכי דמי וויאזוי שייך אזא פאל, למשל אונז האבן שוין געשמועסט פון די פאל שהוריד בית דין שחי למיתה. בית דין וועט ארויסגעבן א פסק ביי מיסטעיק אז חלב איז מותר, ווען עס חלף לוי' בשמן, ער האט גראדע געארדערט שמן, ואכלו, ער האט געגעסן די חלב ביי מיסטעיק, סאו הי ארדערט אן די מעניו שמן, כשר'ע שמן. בית דין האט געפסקנט חלב איז מותר, די סטאר האט בטעות געגעבן חלב וואס איז, בית דין האט יעצט געפסקנט אז ס'איז מותר, סאו ביי די פאל איז די עבירה נישט געטון געווארן במזיד, סאו לכאורה קען מען מדייק זיין פון די לשון פון די משנה אז אז וואס איז מחייב די די די וואס עסט עס צו ברענגען א קרבן חטאת הייסט נישט אזוי ווי א יחיד וואס האט געטון מראות בעסטן אז ער איז פטור פון א חטאת איז ליין מען טיפשט הודה באי רמב ם חמור רמב ם חמור האט געפרעגט אויבן דף בית עמוד א' אויף אזא פאל טאמער דאס הייסט א תולה בדעת בעסטן ער איז פטור פון חטאת אדער איז א תולה בדעת עצמו און ער איז חייב ווייל למעשה ער האט גע'אור'ט שמעון הי דזשאסט גאט די ראנג פראדאקט. און מען לאכט דיך ארום ביי חמץ זאגן אז מען קען נישט ברענגן א ראיה פון די משנה, משום די תנא ריישא היות די משנה האט אנגעכאפט אנהייב מזידין ועושי שגגין, תנא סייפי שגגין ועושי מזידין, איווען דאו ער האט נישט געמיינט ממש דאס, קענסט נישט מדייק זיין א גענצליך, מען האט פשוט געוואלט ס'זאל שטימען מיט די לשון פון די ריישא, ממילא האט ער געשריבן אזא אזא סארט לשון. דאס הייסט אויב בעסד אין האט געמאכט א מיסטעיק, ווי זיי האבן געזאגט ביי אנדערע עבירות ברענג איך נאר אפאר לחטות, אבער. איים סארי כ'בין פארפארן. יעס אקעי. דאס געשענט ווען די צעטלעך שטימען נישט אזוי אזוי פונקטליך. אקעי ווער גוד. סאו במילא סארי פאר די גוף. קאריי קענסט נישט ברענגען. כ'האב עס געשריבן דא אלס דארפסט נישט ארויסנעמען שלום קענסט עס לאזן איך מאך מיסטעיקס. און ממילא גייט ער נישט דארפן קענסט נישט ברענגען קיין ראיה פון דא. פשוט אז ס'זאל שטימען די לשון. נאר כ'שמועס די ריזען פאר דעם איז געווען, זינט מ'האט געלערנט בעל פה האט מען געטרייט וואס מער זאכן זאלן זיין ריימס און אזעלכע גראמען. זאלסט קענען גוט געדענקן ס'זאל זיין די זעלבע נוסח ס'זאל שטימען גוט אט דעט נאוט לאמיר אפשטעלן די שיעור זינט ס'ווי מער מיסטעיקן וועלמיר שוין גיין ווייטער. ווי מער מיסטעיקן. וואס איז דער וואס איז נאוט איז נאר א שוגע?